һәм тигезен. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар! Сезне Ринат белән Илзәнең гомерлеккә кавышу бәйрәмендә сәламләргә шатмын. Бүген без тормыш могҗизасы шаһитләре. Биредә гаилә туа. Гаилә туу мәҗлесе Һәр мәхәббәт тарихы башкалардан аерылып торган кебек үзенчәлекле була. Бары тик берничә минут, әмма алар монда булган һәр кешенең күңелендә мәңгегә сакланып калыр дип ышанабыз. Бүген, 2018 нче елны Нче июль көн сез бар да бу мизгелдә, бу матур залда җыелгансыз. Димәк, Пинат белән Илүзә тормышларындагы иң мөһим вакыйгаларын алар сезнең белән уртаклашырга теләгәннәр. Сез иң якын кешеләре алдында әти-әниләренең хәер-фатихасын алып, Алар бүген ике тормыш юлын берләштерергә әзерлек белдерделәр. Бу дулкынландыргыч мизгелләр аларның күңелләрендә мең төрле хисләр уята. Кечкенәдән килгән хыял бит ул ак күлмәк киеп, кәләш булырга, бердән-береңне эзләп табып, аңа Бәхет бүләк итәргә омтыла ир кеше, аны шулай Аллаһы Тәгалә яраткан. Үз сүзендә тора белүче, юмарт, көләч һәм шул ук вакытта җитди була белә торган чын татар егете бүген үз гаиләсен кора. Мондый карарны бары тик чын ир-атка булып итә. Аны

Нәрсә ул бәхет дисезме? Менә бит ул, күз алдыгызда. Бу бәхетле кешенең йөрәк тибеше. Музыка тавышы булмаса, без барыбыз да ишелеп ишетер идек, мөгаен. Чөнки ул сөйгән кызына үз фамилиясен бирде. Иң чибәр, иң акыллы, иң ягымлы минем Илүсәм! Минем белән бер дулкында, ди ул. Бу сүзләрне Илүзә хәзер ишетеп тора. Дулкынлануыннан, бәхетеннән елмаергамы, еларгамы белми, шуңа күрә аны тизрәк каршы алырга тәкъдим итә. Хөрмәтле кунаклар! Каршы алабыз Фәнәс Фирүзә аңа алкышлар белән. Ремонт янда булганда миңа тыныч, ди Фирүзә. Сез Бергә. Меңләгән юллар, борылышлар аркылы Җан кисәгеңне табу ул язмышның чиксез зур бүләге. Ә аның белән тормышның шатлыгын да, кайгысын да уртаклашу күпләрнең кечкенәдән килгән иң зур хыялларының берсе. Һәм шул хыял чынга ашканда, янда иң якыннары шатланып торуы бәхет казанын тутыра. Бүгенге тантананың төп кунагары, әлбәттә, әти-әниләр. Әнә алар, нинди күркәмнәр! Һәрберсенең йөзләрендә әллә шатлыктан, әллә дулкынланудан күз яшьләре ялтырый кебек. Улларын олы тормыш юлына озатучылар, кунаклар каршы алырга яратучы бакча остазы, үз елмаюы белән меңләгән кешеләрне шатландыра белүче Инстаграм йолдызы. Еллар ярдәмче әни Әлфинә ханым. Ә янында эш сөючән, нык фикерле, хезмәте өчен Рәсәй Президенты исеменнән бирелгән орденга лаек булучы кеше, горурланырлык әти Назим абый. Үз оясыннан газиз кызчыгын очыра бүген шат һәм нечкә күңелле, иң яраткан әти. Куяннар үстерергә яратучы Илүзәнең иң якын дусты һәм нык терәге Радик абый. Бу матур, бәхетле мизгелләрне күптән күзәтеп, үзенең сылу, акыллы кызы белән горурланадыр Рәвәрә апа. Илүзән, әни мәхәббәте мәңгегә сезнең йөрәктә. Ул сезнең гаиләгезнең тормыш юлы. Яктыртыклар. Хөрмәтле әтиәниләр, бу мәҗлеснең төп кунаклары, иң кадерле кешеләр, җан җимешләрегез өчен рәхмәт сүзен белдереп, бу кайнар алкышлар сезгә багышлана. Гаилә дәүләтенең төп ачкычы мәхәббәт диләр. Бу көчле һәм Саф хис безнең тормыш юлы буенча алып бара. Язмыш мәхәббәтең белән очрашуны кайчан һәм кайда әзерләгән? Бу, зур сер. Ул кышкы кичне искә төпкә җыенганда аларның берсенең дә уйларында бүген мин үз ярымны очратырмын дигән сүз булмагандыр. Тик берничә мизгел. Ул.

Ринат та Илүзәнең йөрәген беренче күрүдә үк утка салган. Тик моны алдан күрсәтмәскә зур тырышлык кирәк иде, ди Илүзә. Бу мәхәббәт тарихы шулай итеп башланып киткән. Ә бүген Ринат, Илүзә, без барыбыз да сездән гади, тик бик мөһим сүзләр көтәбез. Ринат. Сез, Илүзә өчен тугры тормыш иптәше, иң якын дус, нык терәк, балаларыгыз өчен иң яхшы әти булып, шатлыкны да, кайгыны да Илүзә белән уртаклашырга әзерме? Әзер! Алкышлар, хөрмәтле кунаклар! Илүзә. Сез Ринат өчен тугры тормыш иптәш, иң якын дус. Һәрвакытта да аңларга тырышып, җылы сүз белән юатырга тырышып, шатлыкны да, кайгыны да уртаклашырга әзерме? Әзер. Әзер хөрмәтле кунаклар. Ризалыгыгызны да белдереп, гаиләнең бердәмлек билгесе, бер-береңә тугрылык

Үзегезне 30 елдан сез ничек күрәсез дигәч, алар зур гаиләбез, балаларыбыз, бик күп оныкларыбыз белән үз өебездә шатлыклы көннәр үткәрәбез. Шулай бер-беребезгә юл куеп, ышанып һәм көннән-көн бер-беребезгә гашыйк булып яшибез, диләр алар. Бу сүзләрне алтын балдакларыгызга караган саен искә төшерегез. Тормыш итү диңгез бише диләр, ә тормышлар тормый дулкынсыз. Тормыш дулкынларын басар өчен яшәп булмый, сөю ялкынсыз. Яратышу җиңел чакта түгел, авырлыклар белән сынала. Яратышкан тату парлар гына авырлыкны җиңеп чыгалар. Кыя тауга ялгыз менмиләр, тормыш барлыларны ярата. Барлы булу, гаилә нәрсәдән башлана икән соң ул? Мин дигән сүзне онытудан. Ренат, Илүзә, сезнең өчен әлегә бары тик без дигән сүз бар, чөнки сез ир белән хатын дип игълан ителәсез.

Алкышлар кайнар, алкышлар кайнар. Әхмәтләр гаиләсеннән дә ныграк кайгырган, дулкынланган кешеләрне хәзер бирегә чакырабыз, әлбәттә, ул Әфия